lubok lok orii aah warii dong ma pe warwatte ba mm wun wutye nining wutye maber wa an abedo ka neno lwak jami dong obedo ka timme mapol mada ento onongo dok abedo bici manok ento lok tye ba ajogo dong lwakke lwakke mo ma obibedo kakato dong jwi cok dong mm ento tin kong an amito wa lok lok me yoto kom yoto kom tye jami mapol tye ma wan watwero timo ne tere tere tere ento diyo lok me yoto komi mm jami mukene ngo nongo iweko obedi citayil mukene ngo iweko obedi ineno dong abedo aloko bene ki daktari lurema mogo ma daktari ki dano mogo ma gitye ki ngec i lok me aijin ineno lengo me kom dano mukene ma gitye ki ngec i lok me two mogo mapatpat. ki jo ma tye ki ngec i lok me kabedo murumowa. Ento tye ki kit citail kwo mukene ma kong ka pe dano oloko jamini eko ma in ityeko timone mere ijwijwi-ni en aye jami maber woko dok kelo peko i komi i kit me yotkom. Me acel kong acak ki lapeny, dano adi ma loko lajwalakgi? eh inge dwe acel acel lajwalak ba ma ka pe dong ni eni ni lworo lawic dano kene tye ki lajwalak ma lajwalak mwaka apar pud tye ki lajwalak acel. Man owil ajwala nyanyany mo ma anenone aye ineno wai tye ka jwayo kong ki gin ango dong ya mm ki dit wic pud dong kibir iye gin mo colgate pud kibir i wiye dongo lobo kombeddi ca ma lajwalak mm tye o kicato kacelu ki colgate-te eh deli den gini eni ki nga nga gini lajwalak tye iye ci adada ni lajwalak in igwoko lajwalak o mwaka. Kong eken kong wel lajwalo amon ciling adi mm onyo dong ka dong odoko rac yen ni in lwak yen ni in pe kong in itur dong mo iruu ti cogo two bene ibinongo dok ki i lajwal laki kenya en ni en oneni pe iloki ci inongo mere peko mm Dingo mukene ma an anongo ma dong itito en aye ma angeyo dano mapol timo ba an bene atimo en aye lok me bedo ka remo wi doc yat pa luwadiwu aa wiya mono dok tye ka bare kong miya kong dok gine nen calo atye ka winyo malaria kong inaka imiya kong atemi ni. Lawoti-ni eni kome lit tye ka luko doc ma daktar owaco ite. Icito imwojo yat doko lain angwen dok imunyoko i wii. Iremo wi yat pa lawoti woko. Diki dong twone pe ocang ba pi in. Ineno? Yoto kom. Pud to i kom lok me loka yat enu, dano mwonyo yat nino acel, nino aryo doki dong doge ocako mere maro lok me juice gi ki ngangagi ni onongo ni dong itwero gweyo wot mo aryo adek te yat dong mwonyo yat dong oket ineno. Two cang ki ikomi nining mono? Dingo ma tere peke tyek dose ma daktar owacci. Ka dok diki manya dok two dok odoco pol i kom lutino ma pe lare ma lunyodo myero lunen lutino cok be ka cawa me yat oromo ni dok gilwong latin moni imiyo otyeko ento ludito mapol tye ma pe gimwonyo yat gityeko ineno. daktar wek gimuny dok daktar bene nongo ociko cawa kal odoco yat in pud imuny yat en gin ma imuny odiko dyeceng otyeno co timo jami mukene weng muny yat wa cawa angwen abic. Aya, kalo dong dyere me caa abiro nio cito ci munyu wa caa apar aryo, aryo adek nongo onino, nino eno ni omunyu yat kiryo oo pe omunyu yat wang adek yoto kom dingo kun icang kor an ma dong an kacalo an gira pe ki patience ni eno ni dano madit. ma ngeyo ni en kome lit, itye ka winyo arem mo i komi. In dong omyero iwac ite awaca ni cet amunyu i cere cet i ot yati. Eni adada gibit in abita ba aii muny yat ba ee cet i ot yat ba ee in komi lit ba ee in kong kuma cawa ni enoni tye kom arem-mi tye i kom an tye i kom in, an aye omyero awac iti ni in cet amunyu yat. Ah! Man aye ni yam pa angagi. Dano kong omar komgi ya mar komi kong en oniang aye yo na acel me bedo ma komi yot mm inen dano mukene in tok gangi giwaco ni malaria ca weng okato i kom dako, okato i kom laco, okato i kom lutino. Ober mo gange tye kwene ka pe en itok oti ni ai agalai agalai ni mogo agulu wu mogo muneko ko eh wuweko pii opongo ko iye en ki kare koti eni ober onywal dok okenyo okato bene kenyo jwir bene oneno ba wac kum en aye pe wutwero timo jubo lengo ni. En oniye gin atye ka kelo maleri ateretere ni jami mukene tye ge kod tandarua ki nganga gi eno ni eni ka in icito go ganga jo ni keto ko kit a tandarua peke kong ibedo ibedo ineno so lok aye yoto kom gin ma pire tek ma myero dano onen ni ngat acel acel oluko ya. Lwok gini eeni. Inongo myero in iwac awaca in ilwoke. Hmm? Man inongo lubwolo dano mukene nongo cako i kin dano. Eh? Hmm? Ucero i coron odugu, po lwoko cinge, ubino mit ni da, inongo dano tye ka cam. Hmm? Dong rarac mo ite kongo. Eh? Rac rac mo tye dano kene cwiny gi col col mo in icito ite kongo mm ibino inongo dong ki ordering dong wa aa watongo gine mm opego mm kilo adek in dong in icito ka yokke pingo pe in kong ilwok cingi o ma dong idwogo ni ee jal aa jal dong otyeko orwado irwako cingi arwaka iye in imito wolo nga mo. Ineno? Ka keny weng dok ka ma lok tye iye en lok me cilo mogo ma tere peke ni eni ilwoko cingi woko ingado lweti woko lwokgi eni tye jo mukene nacural gin ma ngwec komgi tye dong iwaci ni in ngwec komi tye icako keco ki dano. In imito ni dano-ni dong otyek bedo me ka ywayo en ngwec kumi-ni? Eh? Ka odoko rac ci jo okene ociko gicako miyi gift. Ineno nongo gikeli gine perfume mo. Wek ojin ojin dong wii myero oti ya. Nga miyi perfume ka ce pe ka pe tyen lokke tye? Eh? Eh, Birthday ni o gitye ka keli Colgate. Nongo tyen lokke tye iwaci ni rut cogo. Ryem biny jali en atye atore kenyo-ni. Ineno? Wuwinyo lok-gu? Lok ka lengo en aye yat namba acel me yoto kom, lengo. Ineno? Co topic eni topic ma pire tek pien ki lok pa pele in itye ka winyo ni ka rem tye pe imito cito, ka rem tye pe imito cito, imito ni dong in icito i ot yat-ti dong nongo gin onyango-le weng Two moni nongo otimo aranyi ne kulik weng weng weng. En woto ki ka ocako camo ka moni ka eni in ilingi cito cako camo lawote camo lawote camo lawote camo lawote ci ipwodi jami weng ocito ci idoko ayela. Mm? Dano omare, dano omar komgi, dano ogwok kwogi, dano obeta komgi yo. Pii bene ko imato ya. Pii amata eni ko imar bene ya. obwogagi kong bene icam in ka dong inongo ni jami weng dong obed gin ma mine ona kome ci pingo pe in ibedo ki pak wun i labwogi dong omwod dong luwadiwu dong ineno bongogi enoni nongo Lubanga oyubo ni nongo ticce tye i komi ca weng iwoko dogi ki kongo. Ka ngwec ocakke obor ni nongo dong bene pe twero wa tingi ki kany me o wa i Jerucalem inen kong kit eno abidugu cen awayi dong aen dong adugoni wa kwedwu ka boko lok ki gunyi.